Welcome. Biuru e channel na miluongo ni The J, The J, The JJ TV. Siasa. Jokanam, akwau. Gima kelonu topic ma kelonu kawuono en topic mar wuotho gi geche kata wuotho gi mtoka. Joluo waonge gi mtokwa. Mwanya wuotho go. ya kae nyaka kamoro, ya kama wadakie nyaka kama wadhiye. Waonge gi mtoka, mtoka ma awacho en ok awach mtoka mar ng'ato, awacho mtoka mar ohala. Awacho mtoka mar ohala ka, omburko mar ohala, omburko ka matatu. Nyamburko kaka mabas, nyamburko kaka malori, nyamburko kaka matrela, magi ema losi. Motoka ma kamano ema losi. To joluo onge gi motoka, oonge gi motoka, oonge gi ombuko, oonge gi geche manya ting'o ng'ato ya Narobi ka nyaka Kisumu. Kata inyalo ting'o ng'ato ka a Kisumu nyaka Nairobi. Geche ma ringo e gweng'wa, geche ma ringo e pinywa, geche ma ringo e ndachni wa en mana geche mag joka Rabuon, jo Kukuyu gi jo gi jo Kisii. Un onge geche, joluo onge geche alafu joluo joluo joluo joluo ohere ahinya sowing off. Ging'eyo ang'eya ng'icho ji ni gin gi pesa to onge gi pesa. Kata gari matero e gweng'u onge. Kata gari matero e gweng'u onge. Kata gweng'e ma joluo odakie Nairobi ka, kaka iseme ni Kibira joluo odakie, Umoja joluo odakie, Mathare joluo odakie, Lekana joluo odakie. Motela joluo odake, eeh, wapi tena, eeh, Dandora phase five. Geche mating'ogi makelogi e tije kuma gitiye, geche makelogi kuond ma gitiye gin geche ma joko jokodiero, jokarabuon, gin gionge geche. un ok unyal riworu kata ka group, ok unyal riworu kata ka jodhoot, ok unyal riworu kata ka, ka jomoko upig harambee moro ubedgo kata ka mbukru moro achiel mar matatu moro achiel mating'o ju ma kata ka jogo otamore magi to ting'ou, kata ka jogo omedo magi pesa to mago go tiyo. Jokanyanam, ang'a rach kodwa. Pesa un go mag nyiewo mag geche madongo dongo dongo dongo dongo minyiso go ji e yo. Geche munyieo madongo dongo mudhi chodo go. Geche munyieo madongo dongo mudhi madho go kong'o. Geche munyieo madongo dongo mar nyiso ji ni un gi pesa to uonge gi pesa. Jokanyanam, geche munyieo go madongo dongo ma Mercedes ma Land Rover and Cruise hizi, mago mana chodo. Jaluo onyiewo anyiewa gari maduong' ma chodo gi madhi madho kong'o. To oonge gi gari monyalo tero ji dala. kata bas munya nyiewo onge matero dala kata matatu manya terowa dala matatu maringo yo, yo Nairobi to Kisumu en Okuyu kata en Kisii matatu maringo koya Nairobi to dhi kata Siaya kata bas maya Nairobi madhi kata Siaya en Okuyu kata Kisii matatu maringo maya kae maya Nairobi kadhi nyaka Migori kata maya ka madhi kata Homa Bay en mana Kisii gi Okuyu. Un onge gi matatu, uonge gi basu mwanya ting'ou. Ang'a rach kod joluo. Ne kaka joka Mombasa nigi gochegi. Gin jogweng'gi kucho nigi bochegi. Jomodak kuno nigi gachegi mating'o ji, modern coast go, mago maggi. Gari mabeyo, gari manyien. Gari ma kata koting'i kata kimorgo, akwayo joka nang'o, like my video, share my video, subscribe my channel, call. The JJ TV, siasa. Ma moko gik watimo, joluo ohero siasa to gihero timo ohala. Joluo ohero siasa to gihero konyore. Joluo ohero siasa to gihero paro. Joluo ohero siasa to gihero pango. Siasa siasa na complain complain ema joluo ohero. Ani jaluo nigi gari maduong', gari ma pesa mang'eny to be gari no ni ewe mar chodo. onyiew gari mar madho kong'o, onyiew mar gari mar nyiso ji ni en gi pesa. Hebu nyisa uru, joluo nigi gari adi manya ting'o ji? Joluo nigi gari adi mag ting'o ohala? Joluo nigi mitoka adi mar ting'o ohala? Joluo nigi mitoka adi mar timogo ohala? Joluo nigi mitoka adi matimo ohala geche adi man go matimo ohala omburko adi man go joluo joluo onge ombukro go maginya ting'o go ombuko mar ting'o misigo kama trela joluo onge go ombuko mar ting'o ji kama bas kata matitu joluo onge go ombuko mar ting'o misige joluo onge go joluo koro ang'o ma un go to ng'ato nyiewo gari maduong' Ng'ato nyiewo anyiewa gari maduong'. Gari maduong' monyiewo ni, onyiewo mar dhi chodogo, onyiewo mar dhi madho go kong'o, onyiewo mar nyiso ji ni en gi pesa. To ji ywagore. Joluongo ubed gi gari, ubed gi mutokou, kata ubed gi gomburkomu. Indiko ji adi tich? Indiko jaluo makanika, indiko jaluo driver, indiko jaluo kondakta. Mano gari. Midiko go joluo kamano. Eh? Wan joluo, wan jolwedo, wan jogo makanika. To geche ma iloso to gin geche mag joluo, gin geche okuyu, gin geche kisii, ema ilosogi ka. Ombuko gi mating'o ji katero ji dala. Ne e route ma jogo kawo pesa. Jogo medou pesa chieng' ki, chieng' mudhi dala omedonu pesa. Chieng' mudak dala ka gigolo tokegi duto, ok ni gida ting'ou, to un to uting' gang'o? Duting'u gang'o? Diting'u gang'o? Ka jogo ogocho gechegi duto e yo, ni ok gidwa ting'ou, diting'u gang'o? Ang'o aroch kod joluo. kama un gi ga mpira mar ja sport kor kae mu usanyasna pesa mang'eny mag gik timogo mag gik ojinga ojinga go mag gik musanyasna pesa mok konyugo to pesa go usanyi mok unyiewogo gari kata gicho ugo ndiki jo karamogi gicho ugo ndiki gor gicho ugo ndiki gi nying mimiyogi to ang'e ni wan gi gikwa joluo onge gik wo igo miya loso dong video magolo sani chagolo bujo ma bank uonge bank u pesa itero ni mag kuyu gini gi sirikal. Sani ombuko makoro aloseni, geche manya ting'o ji, geche mag ohala, ombuko mating'o abiria, ombuko mating'o ji kadhi dala, ombuko mating'o jamni kadhi dala, ombuko mating'o ng'ama otho kadhi dala, un uonge go. In gimoro amora un go en gima ukwayo kata gima ukodesha kata gima utimo ang'o? Jokanena mang'a rach kodi. Kata ombuko ok onya nyiewo. Kata bas achiel ok onya nyiewo. Maja ting'o ji kadhi dala. Geche maringo e gweng'wa gin geche mag usi, kisii, gin geche mag okuyu kata kabinde moko. Wan onge gari. Hebu niambie Nyisauru gari achiel kata ombuko achiel minya wacho ni ma ombuko mar jaluo, ma ombuko ma ng'a kama kama jaluo, ma mtoka mar ma kama ma jaluo, ma bas ma kama kama jaluo, ma matatu ma kama kama jaluo. Onge, onge jo Kenya nam waonge go, joluo waonge go. Joluo atarore, joluo afuwo. Ang'o marach kod joluo? Watarore koso wafuwo? Joluo, watarore koso wafuwo? Ang'o rach kodwa? Ng'ani onyiewo Mercedes pesa mang'eny, onyiewo Land Cruiser pesa mang'eny, onyiewo uh, Prij, uh, Peugeot pesa mang'eny, onyiewo Land Rover pesa mang'eny, Mavieti hizo pesa mang'eny, to kata ok onya nyiewo, ok onya nyiewo bas kata matatu, ombuko moro manya konyo joka Nyanam, manya konyo joluo mondo ondik joluo tije. Kinyiewo bas indiko joluo tije madi? Indiko ma driver adi matero gari no? Mogotieno gotieno, modiochieng' gotieno, indiko makanik adi? Mogotieno godiochieng', indiko makakanga adi? Magotieno godiochieng'. Ang'a rach kuom joluo. Mago gik ma waonge go. Wan wabedo abeda mana waywak aywaka, waywak aywaka, wadhier adhiera. To jomoko nigi pesa ma gikia gima ginyalo timo go pesa. Ka ok ginyal ng'eyo gima ginyalo timo go pesa, namba ne aketo kanyo. Gior pesa kanyo wa, wang'ise go be wapangore agowa. Eh, namba na ni kanyo. Ka giol mobiro. Joluo aluo mobo winjo video ni, joluo aluo mobo winja. Gini bana akwau, sambasa video na go go joluo. Mondo joluo obe joma tang', mondo joluo obe joma riek. Anyisou, an aonge, an aonge gi uwezo manya timogo. Ka an gi, gi paro, ka an aneno gi paro, lakini aonge gi pesa manya timogo. Aonge go pesa manya timogo gigo. Dabed gi pesa ayuda konyo jowa. Joma odhier nikech joma joma nigi pesa ok parore. Joma odhier nikech joma osomo ofuwo. Wan wasomo somo mofuwo. Eh? Koso somo musomo kusomo mana mar bu mar karatese mondo ji ong'e ni usomo. Ang'o marach ujo kanyanam? Ombuko waonge go, gari waonge go, mutoka waonge go, mutoka mar ohala waonge go, mutoka wan go, mutoka mwanyoga, wanyiewo mutoka ma bei mang'eny madhi chodo gi dhi madho kong'o. Ginyiso ji ni wan gi pesa. Mago mutoka ma wan go. Mutoka madhi chodo Madho kong'o gi nyiso ji ni wan gi pesa. Mago e mtoka ma wan go. Wan onge gi mtoka mar ohala. Joluo onge gi mtoka mar ohala. Mtoka mar ohala joluo onge go. Ka nitie to nyisa u joluo mangapi man gi mtoka mar ohala. Joluo adi man gi mtoka mar ohala. Minya wacho joluo ma mtoka mar ohala. Joluo mtoka mar ohala en go en gi bas mar ohala. En gi trela mar ohala. kata en gi matatu mar ohala, kata en gi uber mar ohala, kata en gi taxi moro mar ohala, joluo onge gi gigi. Gigi jomoko modak adaka. To joluo ohero nyiewo mana gari mar chodo. Jaluo nigi gari mar chodo mang'eny, Mercedes. Jaluo nigi gari mar madho kong'o, Land Rover. Jaluo nigi gari mar nyiso ni en gi pesa, V8. Magi mago joluong nigo. Geche ma joluo nyiewo gi mag personal gi ma ginyiewo gi gin mar chodo, mar madho kong'o, mar nyiso ji ni en gi pesa. Ok onyal nyiewo gari makelo ohala. Joluo ok nyal nyiewo gari makelo ohala. Koro akia gima rach kod joluo. Akia gima rach gi joka nyanam. Akia ni wan oyirwa. Akia ni wan okuong'wa. Akia ni wan otimwa nade. Eh? Wabed gi gikwa joka nyanam. Akwou joka nyanam un joma ng'eny. Un gi almost 50 million people joka nyanam. Joka nyanam wang'eny. Joka nyanam wang'eny. Wabed gi gikwa. Ng'ato kochako gigi, boyudo faida mang'eny. Ng'ato kochako gigi, boyudo hawi mang'eny. Ng'ato kochako wi gigi, Bobedo bokonyo ngiwa mang'eny. Jokanyna modhier, wadhier. Jokanyam, wake up. Like my video, share my video, subscribe my channel, kod donate kod. Pod wadhi mbele jokanyam. Waonge gik manyiso, waonge gari mar ohala. Ng'e, oria nigi gechegi mag ohala. eh, kendo gechegi madhi korgi gin maggi ok mag okuyu madhi kono maggi oria ma nyocha obirogi bi ka isili ka ine gechegi dhi mandera dhi garisa dhi wajia dhi isolo dhi masabit gin gi gechegi mag oria oria nigi gechegi mag ohala boran gin gi gechegi mag ohala mating'o gi, mating'o jogi. To gin kama gidhi gin joma tin. Gin gi adhiya mana Garissa is ineno area gi go. Gin gi geche gi mag ohala. Onge gech Ukuru ma dhi kuno. Gin mago mag gi. To magi joma nyocha obiro abira mana nyoro ka. Ochako gig gi. Gin gi gige. Gin gi bank gi. Gin gi geche gi. Gin gi duke gi. Gin gi ute gi. Mano ma timore. Mago biro loso video ma abiro loso, abiro loso video mar ote. Joluonge ute Nairobi kae mar kodesha ji. Joluonge ute mag ohala. Mano abiro biro loso. Ute mag ohala abiro loso. To joluonge magero ne ji ute ka Nairobi ka. Joluo watarore, wafuwo joluo. Wayie ni wafuwo. Oriache nigi maga gi eh, mtokaniga, mtoknigi mating'ogi, materogi Garissa, terogi Wajia, terogi Mandera, terogi Isolo, terogi Masabit. Mago gechegi, onge gech Okuyu kacha. Okuyu nigi gechegi materogi Kiambu, materogi Nyandarua, materogi Thika, materogi area gi. Okuyu nigi gechegi. Iseneno gari mar Okuyu, iseneno gari mar Jaluo eh, area mar Okuyu? Onge.

Ang'o mi uluongo gi gecheu? Utaro u joluo ufuwo. Pesa un go to pesa utiyogo mana e ng'otho, pesa utiyogo mana e chodo, pesa utiyogo mana madho kong'o, pesa utiyogo mana nyiso ji ni un gi pesa. Joluo ung'otho ahinya, uchodo ahinya. Joluo ung'otho, ung'otho ahinya, uchodo ahinya gi pesau, umadho kong'o ahinya. Momiyo ok unyal konyo jaluo owadu. Kony joluogo joluogo joluo, joluo ok konyore. Jokenyana mwaherore, jodhot waherore. Wan onge geche manyalo tero gweng'wa. Wan onge gi matoka manyalo tero gweng'wa. Jogi duto gi matoka. Oria nigi matokane. Kisii en gi matokane. Okuyu en gi matokane. Jokos en gi matokane. Un gi ang'o joluo? Ufuwo joluo to un joma osomo. Un gi pesa to pesa utero mana chodo. Udhi mana ng'othogo. Joma odho kong'o. eh? pesa wuon mar chodo gi madho kong'o ginyiso ji ni un gi pesa joluo fuwo joluo wafuwo wabed gi gechewa joluo wafuwo wabed gi gechewa akwawu wabed gi gechewa lak my video share mabiro sapema